Ne ji aneno marwa mar Rembwa TV, karibu kendo odiechieng' ma kawuono e odiechieng' ma Nyasaye ochako losonwa kaka Rembwa TV, kaka pile wakelo ni chenro mar mane ok ing'eyo kawuono kod an Kachucho. Kawuono ne walimo osiepna man bathani mar mondo mi washare kode story, wawinj mbakane kata wawinji kaka ochopo masani mondo wawinj anena mane ok wang'eyo kuome odiechieng' ma kawuono. To kapok wachako chenro, ne wakwayo mar mondo mi kindly subscribe subscribe to our channel, subscribe piny kanyo tafadhali, share if possible, tumeomba tu wakwaya kwaya ka koro wadonje chenro mar mane ok ing'eyo. Yes, karibu sana. Asante.
Yes, so walimi kae ok wang'eyo, idhi chakonwa gi nyingi to introduce ni in ng'a? Yes. An gi nyinga iluonga ni Livington Otieno Owi. Mm, a Uyo- dala mar Uyoma, Mituri e dalawa. Yes, Lavington Otieno Owi, mae program miluongo ni mane ok ing'eyo kama ishare kodwa story mari, mbaka mari, kata gigo eko challenges mag life, gik machalo kamano. Koro omiyo ne wachopo ka mar mondo mi wawinje stochi kaka chalo odiochieng' ma kawuono e Rembwa TV. Koro inyalo pimonwa ni Lavington en ng'a to nonyuole kanye to gik machalo kamago tetete. Um, Lavington Owi en wuod Richard, en kijana mar Richard mara nini kwa, kwa boma yao yani Kwa nyumba yao yeye ni kijana wa nne. Ah, ah, wachane an kama kama kama sio oh, yeye
an en nyathi mar ang'wen e dalawa wan nyithindo auchiel to an nyathi mar ang'wen vijande adek gi nyiri adek to Lavington Owi en kijana moro mo ka en e center kata kodhi e tich ong'ere kaka Lavu kata dala ka en jomoko joma ng'eny ng'e kaka Lavo. Koro kijana ni Lavington Owi, okay an Lavington Owi nitie challenges moko ajakaloga ta ka, kapok wadhi e challenges mm, an ga gi tija moro moromo ama atimoga on a daily basis ma at least kayudo gimoro matin anyiewo kodo- godo kata skari kata mondo akel dala mondo at least ane kaka anya konyo jonyuolona. Kapok eh, ichopo kar konyo jonyuol, inyalo chakonwa gi history mari kaka nonyuoli, kaka nochopo nyaka sani ma koro gi kanyo. Yes. Koro historia mara en an nonyuola nakia gimoro e pinyni to nonyuola kaka an kamae. Ah, kapok adongo ne an nyathi matin ma pok a- a- akia gimoro Nitie gik mang'eny makia. Koro nitie at a certain age where naromo koro nachako neno ka denda ok chal gi jomokogo. Koro nitie kaka ji ne ng'iyaga yani ging'iya achal yani achal mopogre kodgi ok achal ng'at ka ok aresemble gi kaka ng'at moro achiel. Gi nyinga iluonga ni Lilian Atieno Omolo. Anya lego motedo uyoma katweng'a ne jaduong' Richard Ahago. E lavo to en nyathina nanyuole 1996 Annex Hospital Nakuru. to ka nanyuole ne an gi problem sana nikech nanyuole gi shida shida nikech ok nowuok kaka nyathi oromo bed ni wuok maber nowuok gi yo katinde koro ne an gi shida shida ma nanyuole en bende kata ka nanyuole obe nowuok ka en gi problem ok nowuok ka en ng'ama ngima sana nowuok ka gima mche orumo otere e oxygen gimoro sa, chakre sa ariyo otieno nyaka gimoro sa apar gachiel okinyi kane o- oduo o- ginene gineno ka koro odhi maber to nokelnago kama ne wantie e maternity koro ka nokele to ochako obet matin kendo ochako othung' ochako odwoke e oxygen obet e oxygen kanyo nyaka saa ariyo. Bang' kanyo koro ka noduogi oduognago to koro ne en aena sawa. Koro obedo abeda sawa lakini alikuwa ne en ng'ama nyadundo, nonyadundo adunda kabisa. Koro kata ka nane anyuole to ang'eyo ang'eya ni ah ma ok en ok en ng'ama bro dongo mabor en aena nyadundo. Bas obiro tumekaa tumekaa kute wuotho wuothone Wuothone bende ne tek, ok nowuotho mayot nikech ne en flexible, yani ng'ama flexible cha. Tiendene kata kowinyo nini to duogo yo koni, yani dende ne yom ayoma te. Koro obeto kamano obedo kamano ne atere mana e clinic nonyisa ni ok obi wuotho maber piyo piyo koro natere e physiotherapy atere kamano atere kamano chieng' moro achiel kano yudo nikech obudho ka kowuotho two years to anyuolo nyamin gi maluwo toke. Koro gibet gi nyamin gi no nyamin gi no kane rwako dweche ochiko to chung' kochako wuoth. Kochako wuoth to eka ka lavo be nochung' mochako wuoth. Nyamin gi malowe. Nyamin gi malowe. Koro ne gichung' en o- koneno ka nyamin gi cha ochung' to bende ochung' achung'a dichiel to oyudo ka nong'isa ni mondo adog e osiptal mondo odhi oketne chuma e tiendene mondo mi tiendene go obed motegno ni tiendene ni weak. But hono ma Nyasaye Nochung' achung'a mochako wuoth. Bang' ndalo maromo nade? Bang' two years. Ok aresemble gi kaka ng'at moro achiel. Koro nitie seche moko kata kadhi e center kata ka madhe ora e center, yani ji ranga ni to ma ng'at machalo nade. Yani kaka denda ni nitie. Koro amano kaka ne nitie ga lakini nahero wuotho gi nyaminwa moro ma nyaminwa moro ma nini oluwa. Koro nahero wuotho kode nikech en ema no guida kuonde Sma Center kata kadhi kumoro en ema no guida. Mm, As bang' kanyo, Okay, masomo. okay, masomo nasomo Nairobi to kanyo ema nachako skul ka pod atin nyaka klas aboro. Well challenges be ne nitie kanyo nikech nitie seche moko sama ne wantie class yani jomoko ne gi raise their hands up to an to ka raise my hand up japuonj ja noko nena nikech koro natin lakini koro japuonj no notice ni sama atin no koro no take advantage ni mondo ogola chien kucho oketa mbele kae though Mm, e cha- kar kuom challenges kanyo pod naneno challenges moko mang'eny ne chopo seche moko sama wadhi e nini PE physical educations gi to nitie kuonde moko nok aber koro nan gi challenges mang'eny kata seche moko wanya dhi e lunch to wapango line kar line kanyo koro kaka nyadundo ni koro Nitie gik moko ma yani kiket kanyo koro ji di kanyo koro ok gin gi ok dwa ng'eyo ni kijana ni ma kijana machal nade koro na nitie mana nyaminwa achiel no ema nokonyaga nonyisoga japuonj ni an gi owadwa moro ma nyadundo to nitie kaka ok ok ok en maber kuma entie kae koro kiyie ikonye mondo igole kae at least itere mbele kucho mondo at least one kaka onya yudie lunch moro. Koro by the way nyaminwa no ang'ise ga ni asante sana kuma entie nikech en ema okonya chakre chieng'no nyaka kuma entie kae. Mm.
To jo osiptal to nonyisa ni konyalo wuotho to bang' higni abich eka onyalo wuotho but nowuotho ka en gi higni ariyo. Kose, koro kamano e kaka giwuotho awuotha gi nyamin-gi no ema koro ne gin gago gin gago gin gago ka ochopo mondo odhi e skul to nwaneno ka tekne mondo odhi to owe nyamin-gi ni nikech nyamin-gi ni nong'iyogo kabisa kabisa kabisa kabisa koro ne gichako achaka skul gi nyamin-gi ni ne gibet abeta e desk achiel Gichako achaka kamano, gisomo asoma kamano ma nyaka gichop e nursery, gichop e primary. Ka gichopo e pri- gichako class one, gichako achaka ka gin e class, e class achiel kamano, two, three, four, five nyaka six, ochak pog gi ka gin e class seven. Koro japuonj wacho ni aa, nyithindogi ong'iyo marach. To nikech ka, ka nyamin-gi noonge, an araha, ok omor. Kuma nyamin-gi nodhiye ema obende odwa ni mondo odhiye. Koro japuonj owacho ni hapana, nyithindogi nyaka wapog gi koro. Nikech kama ochoponi, gichiegni were. Ng'ato biro dhiyo koni to ng'ama chielo be dhi koni. Koro ogol opog gi e, opog gi e desk koro ng'at achiel obet chien ng'at achiel obet mbele koro kamano e kaka gibet abeta to ging'iyo lakini break koywak japuonj wacho ni break koywak olang' mar break koywak aywaka ni i to gin kamra achiel ni i ok giwere gin aina kamra achiel aya odhi odhi odhi obet bet notuore awacho kawacho wach tuone to notuore mana kapod otin but kane osebedo koro mochako wuoth moduong'ni pok obedo matuo mang'eny mang'eny kendo kochako obet maduong' ma koro orom size kaka oromni eka ojabedoga gi malaria malaria malaria but ober e skul nober nodhi adhiya maber osomo asoma maber maonge matatizo yoyote. Aya, koro gipo gitima tima penj be kendo kamano. Odhi secondary ne Shinas Shinas Shinas Boys donge Shinas to nyamin gi cha be odhi Shinas Girls Nakuru. Koro gisoma soma kamano gisoma soma kamano nyaka gitieko form four. dichiel giduogo kamano koro wan awana ga kode ei dala ka koro dala kar kendi kaka entie aparo ni osepimoni kawinjo kaka iwuoyo awinjo iwach iwuoyo ka gima ikia wacho dholuo kwani in jakanye ok ijaluo ajaluo ma wiya oma ka en mana asedak town aming'a emomiyo kaloso dholuo iwinjo ka ina Gajre, gajre.
Ijaluo makia dholuo. Jaluo makia dholuo.
Yeah, so um, Lavington wacho ni somo Nairobi thothne. Yeah, somo Nairobi. To kane ya Nairobi samoro nitie kaka ne koro nisedhi ming'iyo gi environment ma kocha kane ichopo kae kata kaka nodongo ni madala nochalo nade ma samoro chakre tin mari midongo ma kata ibedo ni dala surrounding mar kuma in nitiere obedo kodi nade kata ochalo kodi nade. Okay, bang' mm, nasetieko skul Nairobi, koro chieng' mokwongo nabiro dala koni ne en 2016. Koro chakre 2016 no be challenges ne ng'eny, ne ng'eny molo challenges mantie Nairobi. Nikech dala koni ji pok oneno ng'at machal koda totally. Nikech seche moko ajawuok ga kata kadhi e center ni adhi nyiewo kata skar moro kata salad moro madhi ora. To e yo kae ineno ka ji ochung' yani giranga moko chako nyiero nikech gikia yani achal ng'at moro ma pok o exist e pinyni. Koro challenges go seche moko notamaga yani aneno ka abedo abeda e dala ka yani kik awuog kata ka Adwaro gimoro, aoro nyaminwa kata owadwa moro aore nikech naluor wuok oko. Yani naneno ni at least ber kabet kae nikech oko kucho kadhi jomoko nyiera yani akelo distraction to distraction no seche moko ok berna nikech nitie chieng' moro Nairobi nawuok kadhi nyiewo gik moko gik mag skul gi to sama ne antie e yo, nitie ng'at moro nodwa kalo ndara to noranga. Koro e kanyo ne nodong' matin yani apiko ne gweyo ng'atno nikech distraction. Yani bwanano noranga to nini apiko nogweye. Koro amano nomiyo ni naluor wuok oko nikech naluor distraction. Mm.
Manyiso ni people are very much surprised ka gineni. Eh, bi- ba- jom waje niona yani achal ni ng'at moro ma akia ok planet ma earth kae yani achal ng'at moro ma ok an kaka gintie To according to surrounding kata relatives magi kaka samoro ipogori gi jok mamoko kata jok mananeno giwacho nang'o kata gineno nade? gin to gin ok nikech Mm, chakre chieng' ma nonyuola gin to nan kodgi giseng'eyo koda ging'e chalna ging'eya ni kaka an mm. tina ni anyuola bende mantie machiegni odhi no gi understand gin to gi understand maber mm. okay. okay koro eid ot kama intiere nitiere ng'ama chielo ma bende chalo kodi e, me idha babau mamau ama brothers ama ng'at machielo Aa onge ng'ama chal koda en mana an kenda. Jomoko go gin just a normal human being. Taneno ka thothne ji wacho gande ni jok machalo kodi a Kongo. In pok onyisi ga ni kwani ni a Kongo kibiro kae nikech awinjo ka thothne jok manyodundo kata jok mantiere kama intiere yudo kiwacho ni gin jok manoa Kongo gik machalo kamago. Okay, ma wechego asewinjo mang'eny lakini anto dala koni nitie nyinge moro ma giluongaga ma ok moraga ni seche moko giluonga ni pignis, jomoko luonga ni mwala, jomoko luonga ni ache yani nyinge moko ma ok ber koro Piginis ni en tiende nang'o? En onyis ang'o? pignis yani donji nye anguro kaka anguro nyadundo en gi tiend ma nyadundo kama koro amano kache gineno yani kaka tiend ah, nyadundo koro gineno ni an pignis koro giluonga ga koro iluonge ni pignis oh, pole oh, koro manyiso ni nitie kaka ji neni e yo machielo to anyuola ma- okay, dalau pok nyisa ni to dalau ka nitiere ng'at ma uchal go in physically ok dalawa kae onge ng'at mwachal go physical en mana an kenda mm.

Eh, ng'e to ang'eyo lakini aneno ji ga dichiel ka dichiel kata nie nitie moro ne nobiro ga e center wa koni lakini ti asebudho kapok anene. Mm.
Ma niromo kode muwuoyo? Ok, chieng' mokwongo nanene nabwok nikech e ngimana pok aneno ng'at machal koda. Koro chieng'no ma nochi- ne en chieng' mokwongo ma naneno ng'at moro machal koda kabisa. lakini en to ne nitie kaka akia dende ne nini no chwe matin lakini nini rom to arom kode koro mano chieng' mokwongo naneno ng'at moro machal koda abe na nashanga ni e eh, kara ok an kenda kara nitie moro machal koda be chieng' mokwongo nokaloso kode mm, gimoro bang' jumbe adek kendo nanene koro mar jumbe adek no koro nawacho ni we alos gi ng'ani koro sama naloso kode no ebe nomor konena nonyisa ni ah owadwa kare intie nanyise ni "Eh, antie koro nwaloso matin wago mbaka marwa matin matin nonyisa kaka en kaka en abe nanyisa kaka an koro nodwa ni mondo ajoine ne nohero miel By the way, bwana nohero miel sana lakini anto jikora kakora oka ok miel oka mielga sana nikech anto miel ok aheroga mm.
Koro en nomiel, mano e kaka en be wat noyudo income mare. Eh, mano kaka en noyudo income mare be no, no ta- temo convince ni mondo ajoin en mondo wamiel kode anto nanyise ni ok gimatimono ber lakini gi an oka yani miel oka okaheroga ok inyal bedo jamiel ok anyal bedo jamiel okay um, kiduogo korka tich koriko nikech sani ende kaka intiere sani nitiere jok maluwi donge Eh, nitie jok maluwa ji adi maluwo bang'i ji ariyo nyiri ariyo nyiri ariyo masebet mapong' mm. To sani endi I'm very sure ni ida in gi tiji moro bende mitiyo. Eh, sani to an gi tija moro matiyo mana senta kae. Nochopo nade mibedo convince ma koro iwuok ga oko tidhi tiyo tijino ma koro itimo achiel ariyo adek kata tijino en ang'o ma isebedo kitimo kata ma minyalo kwano ni anto magi magi ma taseneno. Okay, tijano nochakre 2017 kae. By the way, nakia ni mano gima nya timo nikech nyaminwa no mana nyisi no maluwa no ema nopuonja loso gigi tigo gi. Koro en ema nopuonja ni Lavu we bed piny bi apuonji gimoro kae mondo at least ine kaka inya yudie income moro mondo at least ibed kaka jomoko gi. Koro matin matin nopuonjaga nopuonjaga though the first day ne en challenging. Koro kaka ati, ati, yani vile nilikuwa naendelea kufanya koro nitie kaka napuon, abe napuonjra koro naseng'iyogo ba nochopo kumoro koro nitie jomoko ariyo adek noa akia kanye koro ne gibiro koni koro ne ne giyuda kaloso gigi koro ne ginyisa ni e kijana To ng'ama nopuonji loso gigi? Ang' se ni nyaminwa. Gigi inyalo ga yude gimoro matin to aneno kodhigo maber to bende obe en ng'ama chap chap omakre kod osiepene moko gi osedonje e gru ginene. hii inaitwa organization hii ya disable wana youth moko sema krego jo agriculture agriculture gi osema krego aneno kodhi well To being ni en mane nyuole kende nyathi mopogore gi nyithindo mamoko, challenge kata changamoto mane mane ineno mane un kode kata kaka nodong kech nyi aparo ni owacho ni en kende en ema en kamano. Nyithindo modong to ne ne odongo adonga kaka kaka mamoko. en eh, changamoto mane miseneno kode bing'ni kata ang'o mane fil sama nineno ka en to nopor kendo gi jomamokogi eh, kana nonyuole kaka nanene no ne nabwok lakini ok ahinya nikech nawacho ni aa mano mpango ma nyasaye to be nitiere jok machal kode e, nitie jok machal kode koro en be En ena mpango ma Nyasaye mane ochano ni en nonyuole kamano. Eh, ok naneno kwa rachnwa ahinya. Eh. Yeah, so ng'ato ka neni to nyalo we ni samoro in nyathi tin. Lakini mondo mi ng'ama tin ibede ni ako na ndevu hiyo inamaanisha kuna mahali yako. So tell us, are you married or your relationship status? How is it? How is the history about it? Okay, mm, I'm not married yet to an gi girlfriend lakini ka we are going ni sigana moro matin. Koro mm, back there when I was in school, okay not in school, kasetieko school, mm, nan gi girlfriend moro kae

Oh, 25 years.
Mimi nadhani uko na 15. Okay.
Ah, ah. Mwili naweza nionyesha watu niko mdogo kama there was a nitie chieng' moro na wuotho ga ndara kae koro ng'at moro koa toka onya paro ni an nyathi mm. koro ng'isa ni kijana kawuono ok idhi skul koro karange kamae koro ah mos mos ba nakia ni en in koro kanyo ema challenges moko noaga Seche moko ajadhiga ajalimoga nyithindo moko e skul koni, koro gimor ka ginena ni hey, ng'at moro ma chal yani nadhi nini naenda tu kuwahimiza kidogo at least wago mbaka moro matin koro ne gimor ka ginena e skul kae mm. Gineno ka gibi ni nyathi wadgi onego bed. Eh, gineno ka an nyathi wadgi nikech koro size na aromo kodgi
Okay, kwa hivyo kawatieko kabisa e chenro mar mane ok ing'eyo challenges isewacho ni in go mang'eny bet both physically both uh, familiarity gi kuonde miwuothe um, en wach mane minyalo nyiso ng'at moro ma bende samoro nigi physical challenge kaka in en gi del mopogore gi jok mamoko to maybe en gi depression nikech ing'e ni e anyuola bende nitie kaka nitie anyuola moko ma bende inyalo yudo ka wuoyo marach mano kuongi machalo kamago in tiwacho ni inta ina ina sawa yes so inyalo nyiso ng'ato ma dende ma man oko kacha maneni e yo mane inyalo nyise nang'o king'iyo kamera Okay, mi Kenya naweza kuambia watu wako okay, joma nigi ng'ol o- wenye wako huko nje, Kenya naweza kuambia ni

So to those who are out there, Kenya naweza kuwahimiza nayo ni nitie gimoro mantie e chunyi. Mantie e chunyi no, nitie nya- gimoro be Nyasaye osegwedhigo. Koro, kik ibed e ot kanyo kuma intie no. A- Wuog oko at least mondo itemie matin minyalo no. Nikech Mungu kwa kukuweka hivyo vile uko ako na sababu yake. Mi pia hivi vile niko niko na sababu, ako na sababu yake ameniweka hivi kwa nini.

ndo anapanga, sio binadamu ndo anapanga mm.
Mana kamano e chenro marwa mane mane ok ing'eyo, mane kaka wakele kaka walande nikech magi jogwa, magi rembwa, magi ogandawa kendo magi duond onagi. Omiyo Rembwa TV pod ni kae mar keloni stories mopogore opogore mamit, mabeyo, mag dongruok kata moko mag encouraging. ng'ato ma bende samoro ni oko kanyo. Omiyo an kaka kachucho an ema nakelo ni chenro machalo kamae. Tafadhali kapok ia kanyo kata kapok itieko watch, subscribe to our YouTube channel. Follow our page on Facebook at Rembo TV, Instagram at Rembo TV, Twitter as Rembo TV, all social media media at Rembo TV or send us an email at